Bore da. Croeso cynnes iawn unwaith eto i'r shed weddi yma yn hun yr ardd yn Edarn. Mae o'n braf bod yn eich cwmni unwaith eto. A dwi falch fod yn ôl ar ôl cael chdi bach o saib wythnos dwytha. Diolch i Richard am cymryd y baich a gwneud un wasanaeth ddwyieithog. Mae yna chydig o gyhoeddiadau cyn i ni gychwyn. Y peth pwysica falla ydy bod y bore coffi ar Zoom yn mynd ymlaen eto bore dy Mercher. Mae yna croeso cynnes iawn i chi ymuno gyda ni. Mae'r manylion ar ein tudalen Facebook sut i ymuno ac ar y newydlen sy'n mynd allan hefyd. So, ac os na ydych chi'n gallu ddod o hyd iddo fo, rhowch caniad i fi neu Richard a nawn ni rhoi yr cyfrinair i chi ymuno gyda ni. Bydd y mac yn cyrfarfod hefyd wythnos yma so cadwch ni yn eich gweddiau wrth i ni drafod pethau pwysig sydd yn codi ynglŷn â bywyd yr eglwys. Oedd o'n braf iawn cwrdd â rhai ohonoch chi wsos ddwytha, wsos yma, y newydd fod rwan yn dod o fewn i'r eglwys i weddio yn bersonol yn Nefyn ac yn Llangunedl ac oedd yn fraint i fod yna i chroesawu chi. Dwi'n gobeithio y gawsoch chi fudd allan o dod yn ôl i'ch mannau sanctaidd. Mae o'n anwyddion mawr iawn di Gwener, dwi'n siŵr da chi di clywed, bod y Llywodraeth rwan yn rhoi caniatâd i'r lwys i ail agor i gynnal gwasanaethau ar y Sul. Ond fel o'r blaen, er bod na caniatâd, mae na lawer o waith i'w wneud yn paratoi, i ddarllen y canllawiau a'r rheolau a gwneud yn siŵr ein bod ni'n gwneud bob dim y ddylen ni

Dwi'n meddwl mai hynny ydi'r cwbl am y cyhoeddiadau. Cyn i ni gychwyn y gwasanaeth sydd wedi cael ei pharatoi fel arfer gan yr Esgobaeth, hoffwn ni ddeud gair ynglŷn â'r newyddion trist iawn y pythefnos dwytha, a 'da ni gyd yn dal i dod i delerau gyda'r newyddion trist am colled un o aelodau ffyddlon teulu Bro Madryn yma, sef Graham. A dwi'n siŵr y bo chi yn estyn cydymdeimlad dwys iawn i Sandy, a'i theulu, a ffrindia, cymdogion, ac felly hefyd dwi ma Richard di gneud yn barod, ond os da chi angen trafod a siarad am dan sud mae hyn wedi effeithio arnoch chi, neu jyst isio rhannu rhywbeth, ma na groeso cynnes bob amser i chi codi'r ffôn a cysylltu efo fi neu efo Richard. A mae 'na rhifau ffôn ar gael hefyd os dach chi eisiau trafod rhywbeth yn gyfrinachol am sut dach chi yn teimlo ar hyn o bryd. Peidiwch byth bod ar ben eich hun efo pethau fel hyn. Mae'n bwysig dros ben rhannu a siarad, a mae 'na glust i wrando. Yn nes ymlaen pan fydda i'n rhannu chydig bach o yym myfyrdodau ynglŷn â'r darlleniadau, dim ond un bur gynna i heddiw achos mae gen yr Esgob Andy John rywbeth llawer mwy doeth i'w rhannu a wedyn mae Richard yn mynd i roid y linc i'w sgwrs o yn y comments wedyn a gewch chi clicio ar hynny i wrando ar yr Esgob. a fydd hynna'n dod nes ymlaen, mae o'n mynd i bregethu ar lythyr at y Rhufeiniaid. Ac felly, jyst i cychwyn ni yn y gwasanaeth bore 'ma, ar ôl i ni ddistewi, fydda i'n rhannu chydig o eiriau allan o lythyr Paul, er mwyn agor ein addoliad. Felly, jyst distewch a llonyddwch am eiliad, a paratoewch i wrando ac addoli a gweddïo. Bywyd yn yr ysbryd. Yn wir, y mae bod am bryd ar y cnawd yn farwolaeth, ond mae bod am bryd ar yr ysbryd yn fywyd a heddwch. Oherwydd y mae bod am bryd ar yr enaid yn eilyniaeth tuag at Dduw, oh, yn bryd ar y cnawd yn eilyniaeth tuag at Dduw, nid yw hynny, ac ni all fod, yn ddarostyngniad i gyfraith Duw. Ni all y sawl sy'n byw ym myd y cnawd foddhau Duw. Ond nid ym myd y cnawd yr ydych chwi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Duw yn cartrefu ynoch chwi. Ac ydan ni'n cwrdd felly, yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe ymddewisodd yng Nghrist i fod yn bobl sanctaidd. Yn dwyn i undod yng Nghrist, ger ei fron, mewn cariad. Gras, gogoneddus Dduw, yn rhad rodd i ni yn yr anwylyd. A chan ymddiried yn y gras hwnnw, rydym yn troi rwan mewn edifarhad at y Tad, i wneud ein weithred o edifeirwch, ac i agor Ni at yr ysbryd. Fi am ddefnyddio chydig o eiriau allan o Salm 65. Mawl sy'n ddyledus i ti, o dduw, yn Seion, ac i ti sy'n gweddi y telir adduned. At a ti y daw pob un a'i gyffes o bechod. Y mae ein troseddau'n drech na ni, ond rwyt ti'n ei maddau. Felly, trugarha wrthym, O Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, O Dduw, dy drugaredd. a dy roi ni dy iachadwriaeth. Bydde di Dduw ein Tad, fadda i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a roddi ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Gwyn ei fyd y sawl a ddewisi ac y ddygu'n agos, iddo gael preswylio yn dy genteddau. Digoner ninnau a daioni dy du, dy deml sanctaidd. Mewn gweithredoedd ofnadwy yr atebu ni â buddugoliaeth, O Dduw, ein hiachawdwriaeth. Ynof ti yr ymddiried holl gyrion y ddaear, a phellafoedd y môr, a gosodir mynyddoedd yn eu lle, a'th nerth. Amen. Rwyf am troi at yr Efengyl yn ôl Sant Mathew, felly gwrandewch yr Efengyl Sanctaidd yn ôl Sant Mathew. Y drydydd benod ar ddeg, dameg yr heuwr. Y diwrnod hwnnw, aeth Iesu allan o'r tŷ ac eisteddodd ar lan y môr. Daeth tyrfaoedd mawr ynghyd ato, nes iddo fynd ac eistedd mewn cwch, ac roedd yr holl dyrfa'n sefyll ar y lan. Fe lefarodd lawer wrthynt ar ddamhegion, gan ddweud, Aeth heuwr allan i hau. Ac wrth iddo hau, syrthiodd peth had ar hyd y llwybr, a daeth yr adar a'i fwyta. Syrthiodd peth arall ar layodd creigiog lle na chafodd fawr o bridd, a thyfodd yn gyflym a nododd iddo ddyfnder daear. Ond wedi i'r haul godi fe'i llosgwyd, am nad oedd iddo we wreiddyn fe wywodd. Syrthiodd hadau eraill ymhlith y drain, a thyfodd y drain a'i tagu. A syrthiodd eraill ar dir da a ffrwytho, peth ganwaith cymaint a pheth drugain a pheth ddeg ar hugain, y sawl sydd â chlustiau ganddo, gwrandawed. Gwrandewch hwythau, felly, ar ddameg yr heuwr. Pan fydd unrhyw un yn clywed gair y deyrnas heb ei ddeall, daw'r un drwg a chipio'r hyn a heuwyd yn ei galon. Dyma'r un sy'n derbyn yr rhad ar hyd y llwybr. A'r un sy'n derbyn y rhad ar luoedd creigiog, dyma'r un sy'n clywed y gair, ac yn ei dderbyn ar ei union yn llawen. Ond nid oes ganddo wreiddyn ynddo'i hunan, a thros dro y mae'n para. Pan ddaw gorthrymder neu erlid o achos y gair, fe gwymp ar unwaith. Yr un sy'n derbyn y rhad ymhlith y drain, dyma'r un sy'n clywed y gair. Ond y mae gofal y gair, ond y mae gofal y byd hwn a hudoliaeth golud yn tacu'r gair, ac mae'n mynd yn ddiffrwyth. A'r un sy'n derbyn yr had a'r dir da, dyma'r un sy'n clywed y gair ac ynni ddeall, ac yn dwyn ffrwyth, ac yn rhoi peth ganwaith cymaint, a pheth drugain, ar fedd ddeg ar hugain. Dyma air yr Arglwydd. Diolch, a fo i dduw. Randewch ar, ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch, a fo i dduw. Rwyf eisiau gofyn i chi rŵan, gyda phwy da chi yn uniaethu yn y dameg hon? Da chi'n uniaethu gyda'r hedyn sydd yn disgyn ar gwahanol diroedd? Neu ydych chi'n uniaethu gyda'r heuwr? Efallai, rydym wedi hen arfer feddwl am y dameg hon ac ystyried sut mae'r gair, yr efengyl, yn cael ei derbyn gan y byd a gennym ninnau. Ond, os ydym yn meiddio meddwl amdano fo fel amdano fel ffyddloniaid, yn aeddfed yn ein ffydd, ac yn cymryd o ddifrif yr orchymyn i fynd allan i'r byd a chyhoeddi'r newyddion da, yna yn tydan ni yn fwy fel yr haeawr. Ac felly, ond does yna ddyletswydd arnom ni i gymryd o ddifrif y cyfrifoldeb a hau yn y modd orau phosib. Efallai mae'r cylch yn troi, a'r hedyn a wreiddiodd yn ein calonnau ni, Ar ôl oroesi'r drain a'r adar wedi'i wreiddio'n ddigon difn i llwyddo i dyfu'n iach, ac erbyn heddiw, yn ein tro, mae'r ffrwyth yn barod, a mae'r amser wedi cyrraedd i'r hadau cael eu gwasgaru'n hael ar dir newydd. Mae'n ddychrynllyd braidd, yn tydi, i ystyried ei bod yn cael ein galw i swydd yr heuwr, a bod ein rhan ni ddim yn gorffen gyda'r rhedyn. Ond os yw'r rhedyn yma yn cyflawni ei photensial, mae'n creu hadau newydd yn barod i'w phlannu. Mae'r cyfnod ddiweddar wedi bod yn llawn heriau a chyfleon i ni rannu ein hadau. hadau gobaith, hadau ffydd, hadau cariad, hadau llawn newyddion da, ac efallai hyd yn oed hadau o ddoethineb. Doethineb tra wahanol i ddoethineb y byd, ond yn hytrach doethineb y garddwr, y creuwr, a roddodd ei air mor hael i ni, i ni ei dderbyn neu ei ddiystyru. Fel hadau yn ein gerddi, mae rhai pethau yn angenrheidiol os yw ein hadau ni am cael siawns i gwreiddio'n iawn, ac efallai mae'r amgylchiadau ddiweddar wedi bod yn ffafriol i'r broses. Yn sicr, da ni wedi cael lot fwy o amser na da ni'n cael fel arfer. Mae ein amser wedi bod yn wahanol iawn yn ystod y misoedd diwetha'. Fwy o amser i feddwl, Fwy o amser i drafod. Fwy o amser i weddïo, i siarad ar y ffôn neu ar FaceTime neu ar Zoom neu dros y ffens. Mae phob hadyn newydd angen ei amser i sylwi ar beth sy'n mynd ymlaen ac i ymateb i newidiadau fatha sychder neu chwyn neu adar. Dydyn ni ddim yn gyfrifol am cyflwr y tir ble glanwyd yr hedyn. Mae'r dameg yn ei wneud yn glir bod yr heuwr yn gwasgaru'r hadau ym mhob man, yn afradlon, yn haul, yn ddifeddwl bron. Ond mae o'n fodlon gwneud er mwyn sicrhau bod yna lledaeniad eang o'r hadau. Yn yr un modd, Doedd ganddom ni ddim rheolaeth dros y tir, ond mae ganddom dal y galwad a'r fraint i gwasgaru ein hadau, a chynhyrchwyd gan yr hedyn wnaethon ni ei dderbyn a'i meithrin ryw bryd yn ein bywydau. Be' ydan ni am wneud rŵan gyda'r ffrwyth? Mae adal hynna yn fanna a wedyn fydd Richard yn rhoid linc i fewn yn y comments a fyddwch chi'n gallu wrando a be, be mae gan yr esgob Andy i'w ddweud amdan lythyr Paul at y Rhufeiniaid. Os da chi'n gweld hyn ar y wefan nes ymlaen mi fydd o'n cychwyn yn syth bin ar ôl i fi orffen siarad. Amen. Trown ni rwan at adeg o weddi. Mae yna gymaint o bethau sydd angen ein sylw ac i ddod ger bron yr arglwydd. Tra da ni yn dweud rei petha yn uchel ma na lot erill petha yn cael i dal yn ein nghalona a ma nhw'n dal i cael i clywed trwy nerth yr ysbryd. Mae'r proffwyd Eseia yn deud hyn. Fel y mae'r glaw a'r eira yn disgyn o'r nefoedd, a heb dychwelyd yno nes dyfrhau'r ddeiar, a gwneud iddi darddu a ffrwythloni, a rhoi hâd i'w hau a bara i'w fwyta. Felly y mae fy ngair sy'n dod o'm genau. Ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna'r hyn a ddymunaf, a llwyddo a'm neges. Gweddïwn felly. Gweddïwn ar y Tad. Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengyl a'i chyhoeddi. Gweddïwn dros arweinwyr y ffydd, dros ein esgobion sydd yn cymryd y baich a'r cyfrifoldeb o'n arwain ni trwy'r pandemig yma. Dros ein cyd-fyddwyr, dros yr enwadau, a dros ein brodyr a chwiorydd o gwahanol ffydd a chrefydd. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, O Dduw, trugar ha. Gweddïwn ar y Tad, am dangnefedd a sefydlogrwydd yr holl bobloedd, ac am arweinwyr y cenhedloedd, yn enwedig ar yr amser dwys hon. Gweddïwn dros llywodraethu, llywod, Gweddïwn dros arweinwyr y byd sydd yn arwain ar y brwydr yn erbyn yr haint a'r salwch, yn eu cyfrifoldeb dros y rhai bregus a'r sâl. Gweddïwn am doethineb, am ofal a tosturi. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, trugar ha. Gweddïwn drost y claf, a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hangenion. Gweddïwn dros ein gwasanaeth iechyd, ein gofalwyr, a phawb sydd yn gwarchod aelodau o'r teulu neu cymdogion. Gweddïwn dros y rhai sydd yn yr ysbyty, y rhai sydd yn edrych ymlaen at dŵad adra a'r rhai ni fedar. Gweddïwn ar y rhai sy'n dioddef yn feddyliol, yn ysbrydol ac yn corfforol. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trigger ha. Gweddïwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion a phawb a garwn. Gweddïwn y rhai sydd yn ddigartra, y rhai sydd yn ffoi eu cartrefi oherwydd perig. Y rhai sydd mewn ofn yn eu cartrefi oherwydd trais. A'r rhai sydd yn chwilio am cartra newydd. Gweddïwn arna ti ein tad, o dduw, trig ar ha. Cyflwynwn ein hunain a phawb y gweddïo drostynt, i drugaredd a nodded Duw. A mewn distawrwydd rŵan, gweddïwn am phawb sydd yn eistedd ar ein colonnau. Da Tregarog. Derbyn y gweddiau hyn er mwyn dy fab, ein Gwaredwr, Iesu Grist. A na i orffan gyda Eseia unwaith eto. Mewn llawenydd yr ewch allan, ac mewn heddwch y'ch arweinir. Bydd y mynyddoedd a'n bryniau'n bloeddio canu o'ch blaen, a holl goed y maes yn curo dwylo. Bydd ffynidwydd yn tyfu yn lle drain, a myrtwydd yn lle mieiri. Bydd hyn yn glod i'r arglwydd. yn arwydd tragwyddol na ddileir mohono. Amen. A gyda'n gilydd rwan, unwn yn y weddi'r arglwydd. Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dela dy deyrnas, gwnela'r dy wyllys, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Fe roen ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Byddwch yn eiddgar i gynnal undod â'r ysbryd, yn rhwymyn tangnefedd. Holl alluog a thragwyddol Duw, trwy dy ysbryd reolir a sancteiddir holl gorff yr Eglwys, Gwrando ein gweddi, a phrymwn dros yr holl bobl ffyddlon, iddynt allu dy wasanaethu mewn sancteiddrwydd a gwirionedd yn eu galwedigaeth a'u gweinidogaeth er gogoniant i'th enw. Trwy ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Grist, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a'r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Aleliwia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir, Aleliwia. Bendithied Duw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. A dyma fendith i cloi y gwasanaeth. Gadewch chi ddim byd eich aflynoddi, aflynyddu chi, dim byd eich dychryn chi. Mae popeth yn dod i ben, ond mae Duw yn parhau. Mae dygnedd amyneddgar yn cyflawni pob peth. Yr un sy'n perthyn i Dduw sydd angen dim. Duw yn unig yw digon. Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Gobeithio bod eich diwrnod yn un da a bydd y wythnos sydd i ddŵad yn eich trin yn caredig. Gobeithio gewch chi dod at eich gilydd gyda teulu a ffrindiau rŵan 'da ni yn cael gwneud hynny a dwi'n siŵr bod yna fendith mawr i'w cael i chi gyd. Hwyl fawr tan y tro nesa, cadwch yn saff!
Bore da, helo a chroeso cynnes bob un ohonoch chi sydd ymuno â ni yma. Adnod o'r wythfed bennod Epistol Paul at y Rhufeiniaid yn awr felly, nid yw'r rai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Yn y ffilm Twelve Angry Men o 1957 gyda Henry Fonda, mae rheithgor benben a'i gilydd wrth geisio penderfynu A yw gŵr ifanc yn euog o lofruddiaeth, ac a ddylai gael ei garcharu am oes, neu beidio? Mae'r ffilm yn trafod, yn eitha dwys, sut dŷn ni'n cael gwybodaeth ar argyhoeddiadau, ac weithiau rhagfarnau, sy'n gallu cymylu ein barn, a sut mae un person yn gallu newid meddyliau pobl eraill. Nawr, 'yn ni'n cael ein dal cymaint yn y ddrama, nes ei bod yn hawdd anghofio bod bywyd rhywun yn fantol yma. Pan ysgrifennodd Sant Paul at y Cristnogion yn y Rhufain, roedd yn ceisio egluro beth oedd marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn ei olygu. Roedd yn ceisio dangos bod hynny'n golygu maddau ein gwendidau yn y gorffennol, yn ein helpu i ddi-gymod â'r presennol, a hefyd sicrhau dyfodol gyda Duw mewn y tragwyddoldeb. Ac yn yr wythfed bennod hon, mae'n dechrau dod i rai casgliadau fel petai, yn awr, felly, meddai, nid yw rai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Falle wir. Mae rhywbeth yn debyg i'r llys barn hwnnw oedd ganddo yn ei feddwl wrth ddisgrifio'r dyfarniad Paul. Dyma foment torri'r rhif o'r carchar. Rhyddhau'r carchar orion. Yr oedd Paul wedi bod yn adeiladu ati ers peth amser. Mae'n un o adnodau mwyaf adnabyddus y Beibl, ac mae'n werth i ni dreulio ychydig amser gyda hi heddi. Ond cyn i ni wneud hynny, beth am gael golwg ar ddiwedd y benod? I ni'n cychwyn yma gyda Does yna ddim con demniad. Does yna ddim con demniad. A bydd yn gorffen gyda Does yna ddim gwahanu. Felly, dyma'r foment pan gafwyd trefn ar y gorffennol a lle mae'r dyfodol yn sicr, dim comdemniad, dim gwahanu. Onid yw hynny'n newyddion gorfoleddus? Felly, at yr adnod a tri pheth, yn gynta', yn awr, meddai Paul. Mae'n golygu y bu yna broblem ar un adeg, oherwydd erbyn hyn does yna'r un, wrth gwrs. Beth sydd wedi gwneud yr yn awr yn bosibl? Wel, wrth gwrs, y groes, yr atgyfodiad. Mae ynghylch sut y bu Iesu farw a sut yr atgyfododd er mwyn newid pethau rhwng Duw a'i bobl. Rhyw ffordd, ymyrrodd marwolaeth ac atgyfodiad Iesu ymhyrth â'r byd, newid a gwrs ac esgor ar fath arall o ddyfodol. O'n i'n trafod tryddarthion yr oedd ffrind i mi'n ei gael gyda'i iechyd dro yn ôl. Oedd e'n benderfynol nad ai at y meddyg. Bob tro y byddai'n mynd yno, meddai, rwy'n cael newyddion drwg. Ai ddim yno eto? Efallai nad yw mor wahanol â hynny i lawer ohonom ni, ond y pwynt yw fod ymyrraeth Duw'n mynnu ein sylw. Os yw Duw wedi dod yn agos atom, wedi camu i'r byd hwn mewn ffordd newydd, Allwn ni ddim cymryd arnom nad yw wedi digwydd na nad yw'n bwysig. Mae'n holl bwysig. A dyma beth mae Paul yn pwysleisio yma. Yn ail, dim condemniad. Mae hwn yn air grymus iawn, iawn. Mae condemnio yn cario cymaint o bwysau. Efallai ein bod ni'n dychmygu carcharwr yn cael ei arwain i'w gell, wedi ei gondemnio am ei droseddau. Neu efallai rhywbeth mwy goddrychol, personol. I ni'n teimlo ein bod ni wedi condemnio am ein bod ni'n gwybod ein bod wedi gwneud rhywbeth o'i le. Gallai Paul fod yn golygu'r ddau, ond mae'r pwyslais ar yr un gyntaf. Rydych yn gweld nad newid y ffordd i ni'n edrych ar Duw yn unig y mae'r groes a'r atgyfodiad, er ei fod wedi gwneud hynny, wrth gwrs. Pan fu Iesu farw, roedd yn ymestyn i'r tywyllwch ac yna'n canfod ni. Yn ei atgyfodiad, daeth â ni gydag ef allan o'r bedd i fyw yn ei oleuni. Ac fel mae'r dim condemniad yn dweud wrthym, er ein bod ar un adeg wedi ein gwahanu oddi wrth Dduw gyda chosbedigaeth pechod uwch ein pennau, daeth Iesu i ryddhau a'i garcharorion. nid oedd yn adnewyddu pechod, ond yn cael gwared ohono. Yn rhydydd bennill fy holl, uh, fy holl emyn uh, Saesneg, fy hoff emyn Saesneg o bell, mae geiriau canlynol, mae rhaid i mi um, cyfadde ac yn um, ymddeheiro dos na ddim cyfeithiad yma, ond mae geiriau wych yma.

A phan ddaw Cristnogion i weld nad oes yna gosb i'w thalu, fod dyledion wedi eu diddymu, does yna ddim yn aros ar ôl ond derbyn yr hwn sy'n cael ei rhoi rhad inni. Mae'n trawsnewid, mae'n trawsnewid popeth. Ond rydyn ni wedi dod i gredu, a'i sylweddu'n sydyn ar amrant neu'n raddol dros amser, bod y gwirionedd gogoneddus yn sefyll. Nid yw Duw'n ein condemnio o gwbl, a hynny oherwydd y groes a'r atgyfodiad. Ac yn olaf, yng Nghrist Iesu, mae darn olaf y bennill mor bwysig. Mae'n dweud wrthym ni nad gwneud rhywbeth allan yna yn unig y mae Duw. Mae'r hyn mae wedi wneud yn sefyll yn gadarn ac yn gafael yn dynn ar y ddeiar. Dyma pryd rydyn ni'n camu i'r darlun, lle mae'r Groes a'r Atgyfodiad yn cyffwrdd â'n bywydau ni. Mae hyn i gyd yn emyn fawr Wesley, ond ydyw, My chains fell off, my heart was free, I rose went forth and followed thee, pan fydd y llawenydd o wybod fod pechodau wedi ei maddau, a bod gennym ni ddaear gadarn cry cariad na fydd byth yn gollwng gafael, yna gallai rhywbeth fel y remyn hwn brocio'r tu mewn i ni. Efallai chi, chi deimlo fel hyn wrth dderbyn y cymun bendigaid. neu wrth ganu emyn fawr, neu wrth weddio gweddi'r Arglwydd. Roedd yn deall, roeddech yn deall y foment honno am beth mae Paul yn sôn. Neu efallai eich bod chi wedi bod yn pendroni ers tro beth yw ystyr hyn i gyd. ond byth yn teimlo fod y cyfan yn gwneud llawer iawn o synwyr i chi. Yn awr, felly, nid yw'r rai sydd yn Cris Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Adnod wych yn llawn y gobaith o'r Beibl.

gweddi chi. Eiliad o dawelwch ac wedyn mi wna i weddio drosom ni i gyd. Cyffeswn di yn frenin, derbyniwn di yn arglwydd. Rhown i ti'n y gwasanaeth, cyflwynwn i ti'n y hufudd-dod. Addefwn di'n y feistr, cynigiwn i ti ein serch

Bydded i ni fyw mewn ffydd, gerdded mewn cariad, a'n hadnewyddu mewn gobaith, nes i'r byd adlewyrchu dy ogoniant di a thi yn popeth oll. Amen. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân fod a gyda ni oll, nawr ac am byth. Amen.